Alpinist aýy. Bir bar eken, bir ýok eken. Gadym zamanlarda bir aýy bar eken. Şol aýy alpinist bolmak isleýär eken. Ol ýaşlykdan alpinist bolmagy arzuw ederdi. Emma aýylaryň arasynda Iň uly maksat okap, uly açyşlar etmekdi. Tokaýda ýaşaýan beýleki aýylaryň biri lukman bolupdyr, biri inžener, käbirleri bolsa ylymly, bilimli bolup ýetişipdi. Umuman aýdanyňda, aýylaryň her birinde bir ukyp bar. Beýleki aýylar alpinist aýynyň näme edýändigini görmek isläpdirler. Olar, Bilimli bolmak bar wagty daga çykmak nämä gerek? Olar muny bilmek üçin köp garaşypdyrlar. Olar hatda ululardan maslahatam sorapdyrlar. Emma alpinist aýy sabyrly we gaýratly eken. Onuň ýanyndaky guraly gaňrak we ýüp bolupdyr. Bir gün ejesi daş-töwerekde ýaşaýanlardan gelen gepleri ogluna gürrüň beripdir. Seni dünýä indirenimden bäri maňa ýagşylyk etmediň. Indi bolsa meniň ile çykar ýaly ýüzüm ýok. Alpinistlikdenem bir kär bolarmy? Şu gezek bir meni diňle, oglum. Meni şu gaýgydan halas et. Jan ejem, mähriban eje! Sen hiç haçan gynanma, ine görersiň, olar basym alpinistligiň gowy kärdigine düşünerler. Bütin aýlar meni gollar. Siz hem parahat durmuşda ýaşarsyňyz. Sen düýş görýäň, oglum. Sen başarmajak işiňe bulaşma. Men ömrümiň galan bölegini bir arkaýyn ýaşaýyn-da. Sen gynanma, eje jan, sabyrly bol. Meniň hem aýlara uly peýdam deger. Şol garşydaky daga dyrmyşyp, Ol ýerden size gowy habarlar getirjek. Ine, şonda siz maňa düşünersiňiz. Ene bilen ogluň arasyndaky gürrüň şeýdip uzak wagtlap dowam edipdir. Aýynyň bolsa alpinist bolasy gelýärdi. Aýynyň bu isleginiň bir sebäbi bardy, çünki ol aýylaryň başyna geljek bir apady aňýardy. Daga çykan aýy tokaýyň töwereklerine seredipdir. Ol adamlaryň aýylaryň ülkesine demir ýol çekip gelýänini görüpdir. Edil şol wagt bütin aýylaryň durmuşy howp astynda eken. Sebäbi bu ýere aýy awçylary gelmekçi eken. Alpinist aýy bu habary beýleki aýylara ýetiripdir. Aýlar bolsa, Onda näme üçin tüpeň sesi eşdilenok? diýip, alpinist Aýynyň aýdanlaryna ynanmandyr. Alpinist Aý beýleki Aýlara aýdanlarynyň dogrudygyny görkezmek üçin olary hem daga alyp gidipdir. Aýlar dagdan seredenlerinde owadan tebigaty görüp haýran galypdyrlar. Soňra olar özlerine ýakynlaşyp gelýän duşmany görüp gorkup başlapdyrlar. Çünki awçylar ondan öň hem birnäçe aýy öldüripdirler. Olar ençeme ene we ata aýyny çagasyz goýupdyrlar. Alpinist aýynyň aýdany dogry çykdy. Şondan soň alpinist aýy bütin aýlary bir meýdana jemläpdir. Ine görýäňiz, adamlar tüpeňli bize tarap ýakynlaşyp gelýär. Olaryň niýeti gowy däl. Olar biziň hamymyzy sypyryp, ulanmakçy bolýarlar. Men aýylar üçin adamlaryň tapyp bilmejek ýerini bilýän. Olardan halas bolmak üçin entegem umyt bar. Şu wagta çenli biz seniň üstüňden güldük, seni kemsitdik. Soňunda bolsa seniň edýän bu işiň uly peýdasyny gördük. Her kişiniň başarýan bir hünäri bardyr. Allajan uzak ömür bersin, entek köp zatlar göreris. Sen öz aý nesliňe bolan borjuň ýerine ýetirdiň. Seniň bu ýagşylygyň hiç haçan unutmarys. Ýeri dostlar, bütin goşlaryňyzy jemläň. Biz ertir göçýäs. Alpinist aýynyň kömegi bilen aýylar başga bir ýere göçdüler. Adamlar bolsa aýylaryň ýekejesini hem tapyp bilmändirler. Olar bu hadysa geň galypdyrlar. Her käriň bir peýdasy bardyr. Ile-güne hyzmat etmek üçin käsi akylyny ulansa, käbirleri güýjüni ulanýar.